Мин Зырянова Катерина Петровна диэммин, төрүт Буйуодай олохтооҕунабын. Төрөөбүт дойдубутта ханна да улаханнык ырааппатах киһибин. Уопсайынан мин төрөппүттэрим туһунан этэр буоллахпына, ийэлээх аҕам иккиэн э, туохтар. Чэ, кэлии диэхпин сөп. Арыы чугас аҕабыт биһиэнэ көтөһүттэн, маҕан диэкиттэн төрүттээх. Оттон ийэбит буоллаҕына Чурапчы. Урукку ол сэрии кэмин бириэмэтигэр Чурапчыларга били сутааннар атын сирдэргэ оттуу-иҥнии көһөн бараллар эбит этэ. Инньэ гынан биһи ийэбит буоллаҕына Хатырык диэки оттуу кэлэ сылдьыбыттар этэ. Онтон кэлэн манна төптөрү туоҕар бу Үөдэйгэ кэлэн олохсуйан уонна биһи аҕабытын Чэ, урукку кэмҥэ улахан туох билсиһии кэлиэҕэй тугунан, суорунньуннан ото холбоспуттара. Биһи аҕабыт икки тыһыынча так, хас сыл, алта сыл, ээ туох, тыһыынча тоҕус сүүс алта сыллаах. Ийэбит буоллаҕына сүүрбэк киһи сыллаах төрүөх. Онон кини олох уон алта сылааҕа уонна аҕар атахтаах. Ону ийэм барахсан оттоол Биһиги кэлэр тылбытыгар сөбүлэнэн киниэхэ кэлгэн тахсыбыта. Биһиги инньэ гынан кинилэртэн алтыа этибит. Онтон билигин баарбыт бэһиэбит, а так туох биир улахан балтым эрдэ олохтон туораабыта. Ийэбит буоллаҕына ол улахан үөрэҕэ отторчолордооҕу бириэмэнэн дьиҥинэн алтыс кылаһа бүтэрбит наһаа үөрэхтээх эбит. Ахсааныгар иһин наһаа туохтаах дииллэр. Инньэ гынан манна кэлэн били туохуна үүт сүүрдэн учуотчут санан үлэлээбит эбит ахсааныгар туруктаах диэннэр. Онно биһи ол кыра садьаммыт дьэбили сеппаратор олохоон баҕайы сеппараторга үүт сүүрдэрин көрөммүт дьэ үүтүдэрбит чом полуур этибит. Сеппараторин сууйабынна даяккалар биэдэрэтин сууйар этибит онно көмөлөһөммүт онно. Онтон кэлин даяккалаабыта онно ол эмиэ дьэ хотоҥу химии сылдьыһар боллаан оҕо киһи. Ньиилэй бөҕөтө, той бөҕөтө ынахтары көрүү-билии. Аҕабыт буоллаҕына, көлөһүттэн төрүттээх, кини ол төрүкү туох эбит? Айылҕаттан бэйэтэ дьоҕурдаах уонна илиитигэр кыахтаах эбит. Урут манна оттон тыа киһитин быһыытынан сылгыга наһаа сыстаҕас эбит. Ону кыахтаах дьоннор, үлэһит бииргэ сылдьыбыт дьоннор кэпсииллэр этэ, наһаа илиитигэр кыахтаах эбит диэн. Илиитэ тарбаҕа ыҥыырга тиийдэ да үөһэ баар буолан хаалар диэн. Уонна буоллаҕына оттуу сылдьар буоллаҕына окко биригээдэҕэ дьэ кини туох хасыылкалара мунньардара инчэһээкэй тэриллэрэ алланнаан анаары өрөмүөннүүр этэ. Уонна да кыраабыл атырдьах уга диэн кини олох билэр дьыала субуллаҕа дии Онно итиэн холобура урукку сопхуоска туохта куораттан нууччалар тахаллар биригээдэҕэ көмөлтөҕө диэн. Онно ол буоллаан нууччалар били кыра оҕонньору көрөннөр туох туһаны мыынаһаныыллар сэнииллэр. Онно буоллаан кини кыахтааҕын дьонноро билэр буоланначча боруобалаан көр диэнинэн хаайыллар эбит. Ончооҕуна баран били күлүсүөттэһэллэр эбит илиилэр тарбахтарынан. Ону ыбыты тутаттаан кэбиһэр үһү, кыайтараллар үһү сөҕөллөр эбит этэ нууччалар. Уонна ото били бэйэтэ уонна урут ол атаҕа ыалдьан быспыттар эбит тобугун аллара өттүнэн. Онно буоллаҕына оччолорго туох улахан эмэ тобуга кэлиэҕэй? Альбинан эрдээбиттэр уҥуоҕун, наһаа ынырыга этэ диэн кэпсиир этэ. Аһа, дьаабы. Онон били аҥар атаҕа уох тобугуттан алларат бысыллыбыт этэ. Мас атахтаах. Инньэ гынан дьоннор мас атах диэн ааттанарбыт этибит биһиги ыаллар. Уонна аҥара буоллаҕына уллугунан тостубут этэ-таҕа, онтукатын бэйэтэ туттубут, онтуката били бэйэтин бэйэтэ тутар эмиэ ыарахан буоллаҕа, дьиҥинэн уларытыйан туохтаан токуруччу оһон хаалбыт этэ арыйда. Ону кэнники көрдөххүнэ сиэбигэр наар тугу эрэ ukта сылдьар курдук көстөрө. Ону оҕолор сорохтор дьиибэргэн туохтааҕай итиннэ диэн туктары дииллэр этэ. Онон били бэйэтэ ыарыыны билэр дьоҕурдааҕын кэнники били дьоҥҥо көмөлөһүүбүн диэн ордук туохтаан дьарыктанан ыҥырыга сылдьар этэ. Ол бириэмэлэргэ буола били отоһуттору олох сэҥээрбэттэр буолла. Өссө побуулаах. Ол иһин наар кистэлэҥ кур кэриэтэ. Оччоҕо кэм хас саастаатыгын?
Ой, оттон мин буоллаҕына били бэһис кылаастан ылсан наар били атын сиргэ баран хааллаҕым дии. Инньэ гынан били дьон кэлэрин барарын улаханнык көрбөппүн, хаһан эмэ түбэһэн били сайын биирдэ эмэтэ көрүөхпүн сөп. Уонна кэпсээбэттэр буоллаҕа дии. А, барыта кистэлэҥ.
Кистэлэҥ, эһэ. М.
Ону кэлэннэр уонна ыраахха туохха тиэйэн ити баран хаалаллар этэ. Онно баран баран икки-үс хонон баран билэргитэ үчүгэй буолсу диэн аҕалан биэрэллэр. Ол кини транспорта туга туора туоратаҕа уокка хайдах дии. М. Ону кыһалҕалаах дьоннор кэлэннэр туохтууллар. Онно мин манна көрбүтүм диэн биһи булдан илик кытан кулабуппута. Руккатта.
Руккаттан, аһа.
Онно ол туохтар Попов диэн Кирилл Иван Кириллович ким такытыр киһитэ. Спортивный баай киһитэ туга Күлгүнэ тахсан хаалбыт этэ. Ону ким Кириллин Степан Гаврильевич билбил спорт, спортту билсэр буолан, оҕонньору билэр буолан, манна аҕалбыт этэ. А так мин Степан Гаврильевичтаахха били тохсуску үөрэнэ барбыппыт кинилэргэ олору сылдьыбытым. Билэр. Ону кытаанах баайы били спортсмен спортсмен киһи тугай иҥиирэ кытаанах буолла. Кыайан тардыбаккалар. туоттууллар этэ. Ону олох баҕанаҕа тирэннэрэн бараннар, дьэ ол биир киһи маны тугун хоноҕун анныгар атаҕыттан тирэнэн тардан киллэрбиттэрэ. Оннук буолаллар эбит. Уонна ким бу Михайловскай быраата оппуоска барахсан армияттан кэлэн баран эмиэ бүлгүн таһааран биһэн арҕаа олордохпутуна кэлэһэччибита. Ону дьиэ иһигэр баар этим ислээннээн тардан көрбүттэрэ даҕаны кыайбатахтар эмиэ кыраанах баай буолар эбит. Ону били кимини

Улахан баҕайы айахтаах эрэ киһи, ол былаатынан маама Палашлаби салыырга өтүбэттин диэн быктары киэҥ баҕайы айахтаах курдук көстөтүн, начаас киллэрэрэ. Тугу уонна ким соҕуруу олорор ким Егоров, Егоров Володя диэн, Владимир диэн оҕонньор. Мин сэлэх аҕалара эмиэ сыҥаҕа түһэрэр этэ. Дьоннук уонна тарбахтара иһин туохтун тахсыбыт иҥин дьоннонунан чаас ону кинилэрэн кэбиэрэтэ. Оннук буолааччылар. Уонна биһи ону билигин дьоннор бары ким да эһиэхэ хайдах дьарыктамматаҕай диэн ону сөҕөллөр. Уонна ото итиннэ бу дьоннор ахтыылара баарыгар ким Конакова Екатерина Никитина быраат Бекса Катя Олох кини дьонун аһаа бараабыта диэн кэпсиир. Холобура ким Улахан Бүөтүр атаҕа ол икки утаһын иккиэннэ тустаах аһаппыт үһү. Дьиҥин охтокуччу сылдьар буолла ол оҕонньор туппута олох да кэнники биллибэт диэн кэпсииллэр этэ. Уонна кини кэпсээнинэн буоллаҕына уонна туох бу Хомустаах бырааһа эмиэ Муксунова диэн э, кэргэним атаҕа тостубутун Намга туппуттар этэ. Ону хадыр уһан хаалбыт иннигин аҥарата кылгас буолбут. Ону аҕабын сирдээн илдьэн ол Катя сылааттаан дьэ илдьэн туппут баран туппута. Ону ол били оспут атаҕы арааран бараннар Ону дьыл наһаа тулуурдаах эһэбит диэбитэҕэ диир этэ туохха кырыбаат тимир кырыбаакка атаҕын баайан баран бэйэтэ тардына араарбыта диэн наһаа төһөрүмэрийэр иҥинниир кини наар уонна мин манна олордохпутуна эмиэ кыс кыйга били оҕолор ылтыаҕа үлэлииллэр дии онно Сыпандин Андрей диэн уол эмэ көстүкүнэ үстүөҕэ этэ звенобот это салайааччы учуутал наарга Ону волосипаанньа Андрея аҕалбыта, тугата аккатаҕын үктэтэн тотто куһуйдар этэ. Ону ол аҕам өл баҕайы тиэмирийбитэ хайа тахсан иктээнньэ били куккутатар иҥниир. Дьэ олорбутун кэннэ өрдөһөр имэрийбитэ. Уонна били олорон эрэ гайдьаары гыннаҕына тохтоон хаалар уонна кэпсэтэр уолу кытта атын туга эрэ били аралдьытан. Онтугата имэриэн-имэриэн көннөрөн кэспитэ. Олох Олох маннык сылдьар тугу диити. Ону бараҥҥа чэкэлэн кэнники ыарытыа кутугу бырааска баран көрдөрөн балыыһаҕа баран көрдөр иһин диэбитин һо барбаппын дьон огурдук үлгөдьө арыгы бара турбуттара. Ону кэлин үчүгэй дии. Уонна мин баар бар манна ким аймахтарбыт ити Мутура Павловналаах Сынаанаптар туга эдьиийин оҕото кыра кыыс биэстээх хастаах эрэ түстээҕин кыстыахха дьонноро сонун быраһаабыттар төһөнү да эбэтик такаакытын көрүөттэ сууллан илиитин тоһуппут этэ эбэтэ ыксаан манна ол арҕаатта манна сүгэн кэлбитэ ону хайаҕай эмиэ ыччаттан дөрбөй мэлийэн хайаан баран көннөрөн кэбиспитэ Онно ол оҕобут хотуолаан баран утуйан хаалбыта, ол аата үчүгэй буолла диэбит аҕам. Онно уопсайынан үчүгэй буолар буолата оҕолор барахсата утуйан хаалаллар эбит. Куккутааннар. Ыарыыта амраан. Амраан.
Ону Павел искиирэн кэнники туохха ирингиэн көрдөрбүт этэ аҕата ол кыыс аҕата. Ону ханы баар этэҕин олох тутуох туох диэбиттэр этэ. Аны биир ханнык эрэ быраас эмиэ миллиэри хантан эрэ кэлбит этэ. Ыйыталаһан ровно аҕабыт суох этэ. Ону киһи кээн кэпсээх буоллахпыт дьэ. Кэнники кэлэһит диэм диэбит этэ кэлбэтэҕэ ол киһи. Бобуулаах буолан уонна биир дьарыга туох этэ. Түөннүүр дьоннору. Ону ити Дмитриев Степан элбэхтик туһаммыта кини кэдирэтэ отура-отура. Үчүгэй диир этэ. Ону түүнүгэр кини оту билим кыаны туһанар.
Онтукатын эрдэ бэлэмниирэбит, ону билбэт буолаппыт сибэһиги. Онтукатын дэлби имитэн баран маны кыракы шарик курдук оҥорор. Уонна уолу эмтиир иһигэр ылан уурар ол шаригын уонна уматар. Ону буоллаҕына били туохта итииттэн туохтуу сойтаары кыптыы төгүрүк атаҕар манна уурар эбит төгүрүччү. Ол туга түөнүн аттыгар. Түөнүн аттыгар диэн. Аһа, соннуттан тохтууругар. Уонна бу аттыбытыгар баар туруньун оҕонньор киирэн түөннэтэр этэ. Мин билэрбинэн. Биирдэ ким Банкис диэн уолтан Зэ кэргэнэ барахсан. Кэлэ сылдьыбыт эмиэ. Ол гынан саҥа сиэн эрдэҕинэ абытай кэмин тура охсон кээспитин бүттэ туһаммытын билбэтим Абытай буолбаҕытый
күлэ тиийэр дылы Уонна оттон бэйэтэ дьоҕурунан ол туох арыыттан тахарыгар наар талахтары бэлэмнээн таххарбытын диэн талах олоппос оҥорор этэ ыалларга бараларга элбэх ыалга баар этэ Ону даже мин үөрэнэ сырыттахпына манна биир Халыма кыыһа миигин кытта бу училищевэнаатыбыны күүлэйдик кэлээдибитэ кыһын бирикэ өрөбүл билиэмэтигэр. Уонна онно ымсыыран талах олоппостон мин ийэбэр оҥороро диэбитэ. Ону оҥорон ыыппыппыт ээ кыыс оҥотторон илдьит наһаа үчүгэй дии диэн ылах туох даҕаны. Уонна туох Хаатыҥка хойуустук идэлээх этэ. Оччолорго били элбэх дэлэйэ уоппаллаах этэ. Мин наһаа ичигэс хатан обурут үчүгэй баайы буолааччы. Дьон бөҕөтө уллаттар обкратнай баата истигэр. А так бэйэтэ санаатыттан чэнчис ыраас иһин баҕайы. Кырдьах бөҕөнү оҥорор этэ. Бэйэтэ быһах туоктанар этэ. Оҥостор этэ. Ну, тээмчиттэр маннык туттар тэриллээх Тэриллэрэ уох, киниэхэ оннук туохта туттар тэрилэ уох этэ. Таах илиитинэн хайыыр этэ. Илиитинэн даар имэрийэн туохтуур уонна ол били хаптаһынынан баайар оттон чараас Аа, баньераны сөп, сөп. туохтаан оҥорон уҥуохтарыгар сөп түбэһэр гинэ мас оҥорор уонна буоллаҕына иһигэр пааталаан баран кэргэн биирдэрэн баайан кэбиһэр Оттон ол төрүттэргиттэн иһин бир туох эрэ баар буллаҕа дии, ону эмиэ кэпсээбэт этэ. Оо, оло.
Иннигэ да биһи аҕабыт тугун олох билбэппит. Кэпсээбэт этэ. Уруккуну, ити урукку дьоннор төрүттэрин кэпсээбэт наһаа дьигэдэр эбит. Иһин иитэн көрөрө түртө улаханнык быһаарбат, аймактарга быһыраныттар баалар дьон бүтэр дьоно. Этэ. Оттон ол төрүт Түүнэн оннук муодалаахтар этэ. Мин аны дьиэбэр киирэн хатык кэпсээбэттэрэ буоллун диэн. Инньэ гынан аҕабыт төрүччүтэ улаханнык туох да биллибэт курдук. Оттон ийэбит киэн буоллаҕына бу ийэбит Чурапчы буолан ол дьэ эдьиийин уол уола былырыын иннирэ бу кинигэ таһаарбыппыт ийэбит тугар төрүччүтүгэр. Театрбытын ахтыыбытын биэрбиппит, барыбытын ити ырытаммыт, оҕолор тустарынан иҥин дааннайдары барытын. Уонна улахан баайтык тарүччү тугун оҥорбут этэ. Ээ, хоптоҕолор да дьону, дьону ийэ. Дириҥ, хоптоҕо. Дириҥ, аhaa, дириҥ. Оттон мин дьоннорум эмиэ онтон ээ. Аа, этэн Прокопий олох наадя буота маама аймаҕаргыыр этэ. Кинилэргэ Ханнык эрэ өссө киһи кэлэн кинилэргэ кинилэрин туохтан улахан баҕайы остуол оҥотторбут ээ. А ол иитэр эһэм пиэстэрэ уус этэ. Буот ол манна кэлэ сылдьыбыт тоҕайдах. Манна ол ыал буолбуттан кэннэ аҕабын батыһаннар маны үөрэйгэ олордубут. Мин улаатарбардым.
Аха, кининэн ол оҥотторбута дьон остуол улахан баҕа остуол оҥорон биэрбиттэрэ. Ээ, аа чүч. Чурапчылары отто уопсайынан кинин хааймаҕа кырча кимde болдун буоллаҕа дьэ. Туохтуур. Холобур, ити кэнники төрөбүт Спартак кэргэнэ Маша барахсан тулаайахха көс буоллаҕа ити. Дьэ Чурапчыттан кэлбитэ диэн олох. Эми Чурапчы эбит.
Чурапчы, аһа.
Инньэ оҕолорун наар манна сайын игин били онну-манна бардахта хааллараллар иннии дэти. Ити оҕолорун. Өлөр улаханнара. Мен улаханнарабын. Сэ. Саамай. Аха.
Ота быйыл толук сааһын хас болла?
Оттон сэттэ Ээ, ыраахпыт Төрдүөн биэс сыллаахпын эһэ. Аһа, Аһа. Онтон ити Настя кэлэр. аһа. Настя буоллаҕына биһэн алта сыллаах. Ити Кини холоппоп тугун Мэхэ- эле- Наар бары олох үөрүйгэ баргыта. Бары үөрэгэ бар.
Эх, уох то уолаттарбыт атын сиргэ бар. Ээ, Настя болоруллар, биэс оҕолоохтор, Аһа. олорлор улахаттар, аһа. сиэннэрдээхтэр. Онтон Онтон Лиза, Лиза Гарыпыллаҕа ини. Лиза кыргыттар улаҕаттарбыт сэ. Лиза кыра кыыс балтым буолар. Ами кыркыраат Елизавета Оҕунапаа дии. Кини икки кыыстаах, көтүөттэрдээх, элбэх сиэннэрдээх дьэ. Учуутал идэлээх этэ, ол гынан баран кэнники миэмин миэстэбэр кэлэн оҕо сиэн үлэлээбитэ. Билигин Намга олорон үлэлиир. Сигмаларга бар. Бырааттарбыт буоллаҕына улахан быраатын Мисилээн диэн бириһааттыыбыт Миса. Көбөкөҥҥө бар. Көбөкөҥ күтүөтэ болон олорор. Кэргэнэ учуутал. Бастаан провизор этэ үөрэхтээҕиттэн тугатын кыайан били эмс туор көн үлэлээбэт буолан уларыппыта дьулурга. Саабыстуур. Икки оҕолоохтор этэ диэххэ биир кыралара эрэйдээх суох буолахтаабыта улахан уолларга толороллор. Эһиэхэ аҕаҕыт дьарыгыттан оттон кимиэхэ баҕар бэриллибитэ буолуой дии? Ким кимэбит сыһыаннаах баар дуу? Оттон уһанар өттүгэр баар дуу? Ити эмтиир өттүгэр. Эмтиир өттүгэр дьэ уоккайан этэр Баҕар чэ сиэннэргэ баар буолуо. Баҕар таххын сөп.
Булуот да билбэтим. Бүөккэ буолан Аппааныга бааччы. Аа, аха. Уол оҕолоро оттон бастакы кэргэнэ куоракка бааллар. Икки уолу кытта биир кыыстаахтар. Оннук. А так ититик ол биһиэхэ кимиэхэ да бэриллибитин билбэппит бары дьоннор туохтааччы хайдах ыйыталаһаллар уоппуруй дииллэр.
Отой бэйэҕит уонна үлэҕит таһынан туох дьарыктааххытый киһи биир дьарыктаайым буолар дии.
улахан киһи наһаа сэргиирэ уо мин вообще это борустуойдук били урукку бириэмэҕэ наһаа истинэр эбиппин это истин наһаа истинэр буолан били оҕолор таҥастарын игин наада наһаа да бары кэнсиэргэ актыыбынайдан көсөҕөр этим боруоста ону ти ол хирээниптэригин бары киһиттэр кэлиэхтэригэр тири истэммит эбиппин борустуой оҕуһу яққаап Манна үөрэнэн төрдүс кылааһы бүтэрбитим. Холууру биһиги үөрэнэрбит саҕана манна начальнай оскуола этэ. Онтон бэһэстэн ыла ахсыһы бүтэриэхпит диэри баттаһааҥы үөрэбиппит. Онтон ол эмиэ баттаһаан оскуолатынан ол аҕа сыра кылаастаах буолан салгыы Намҥа баран уон биирис кылааһы бүтэрбитим. Оччолорго аан бастаан биһиги бүтэрэрбитигэр бастакы уон биирис кылаас баар этэ. Онно буоллаҕына туох Идэлээх бүтэрбиппит биһиги. Холобура мин детсад баспытаатыла үөрэхтэммитим. Онтон сороҕо оҕолорбут суоппар, ороктор тырахтарыс буолбуттара. Ол кэннэ мин туохха били идэлээх буоламмыт туохха идэҕитинэн баран үлэлээн диэн да мин үөрэххэ киирбэккэ путевканан туохха барыахтаахпын этэ Второй хомустаах хаһаҥа детсад аһыллар, онно диэн ол биир одноклассницабын кытта барыахтааҕым, утуйбут ол детсадпыт бүппэккэ хаалбыта, инньэ гынан онно барбакка манна Верига кэлэн э, туохха, Нам сопхуоска э, фирмаҕа дояркалаабытым. Ол кэнниттэн үрдүк үөрэххэ, это үрдүк үөрэххэ киирбэккэбин манна Намнааҕа педучилище барыта чугас оройуонум иһигэр начальник кылаас үөрэҕин үөрэнэн бүтэрэммин учуутал идэтин ылбытым начальнай кылааска инэн. Ананан туохха уус Тааттаҕа бараадьыбытым. Ол гынан баран уус Тааттаттан мини манна дьонум ыарытыйар игин буоланнар төптөрү миэстэ таккыбытыгар кэлбитим. Онон оскуолаҕа идэбинэн ол бастакы учуутал идэбитинэн аҕа уон икки сыллаахха сэттэ сыллаахха бүтэрбитим уон аҕа уон икки сыллаахха дылы үлэлээбитим онтон туохха көспүтүм. Бухгалтерияҕа, администрацияҕа кылаабынай бухгалтерынан иһин өрөбүл, пенсия, тахсыахпар дылы, онтон кэнники да үлэлээбитим